Тормышны бирүче һәм тормышны алучы Бөек Раббыбыз Аллаһу Субхана ва Хак Тәлә әйткән барча сәнәләребез, барча мактауларыбыз, барча шөкранәләр булса иде, хакыйкатьтә Аллаһу Субхана Тәгалә безләрне җирдән яратты һәм җиргә кайтарачак. Аңа гына гыйбадәт кылабыз, аны гына олуглыйбыз, аннан гына барча хаҗәтләребезне сорыйбыз һәм инде шәһадәт китереп әйтәбез ки, әшһәду әллә илаһ иллаллаһ, Аллаһтан башка илаһ юк. Аллаһтан башка иләһ юк, илла мәгәр Аллаһ субхана ва хак тәгалә безләрне үзенең Коръәне белән мушәррәф кылучы. Һәм инде үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм аша исламга китерүче, яхшылыкка өндәүче, яманлыктан тыючы бер һәм мәңгелек дибез. Ва шәһәду әннә Мөхәммәдән абдуһу ва расулуһ. Хакыйкатьтә Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһ Тәгаләнең колы, бәндәләрнең иң күркәме, иң гаделе, иң олыгы. Һәм инде үзенә тапшырылган эшне җиренә җиткермичә, дөнья йөзеннән китмәүче. Һәм инде Аллаһу субхана ва хак Тәгаләнең сүзе булган Коръәни Кәримне Һәм инде үзенең сөннәтен безләргә мирас һәм әманәт итеп калдыручы Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәссәламгә йөрәкләребезнең түребездән чыккан салават шәрифләре булса иде. Һәм инде шуның соңында ошбу бөек көндә, җомга көнендә, мәкбул көндә, билгеле бер вакытында инде Аллаһының фаразын кушканын үтәргә дип килгән ошбу Аллаһның йортына, сәҗдә урынына

Чөнки безләрне инде гамәлләребезгә карата җәннәтне итүче зат ул бер генә бер Аллаһ кына. Һәм инде, гайыз кардәшләрем, әлбәттә, Аллаһ Субхана Тәгалә Безләрнең исебезгә төшерә ки, Коръәни Кәримдә Бисмиллаһир Рахманир Рахим ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Хакыйкатьтә яратмадым, яраттым джин ва кешеләрне Үземә гыйбадәт кылсыннар өчен дип. Бу Аллаһ Тәгаләнең кешене яратуның максаты. Без моны барыбыз да беләбез, җәмәгать. Чөнки Аллаһ Субхана Тәгалә безләрне бары тик бер генә максатта яратты, илла мәгәр үзенә гыйбадәт кылсыннар өчен. Менә шушы гамәл гыйбадәтләребезгә карата күрә инде Аллаһ Субхана Тәгаләдә киләчәктә безне ике урынның берсенә куячак. Икесе дә мәңгелек урыннар. Шуңа күрә дә инде гаяз кардәшләрем, әлбәттә, инде гамәлләребез, гыйбадәтләребез инде тиешле Аллаһ кушканча булса иде. Бүген менә шул турыда бераз исебезгә төшереп үтәрбез, чөнки исебезгә төшерү кирәк, миңа да кирәк, сезгә дә кирәк, чөнки без кеше буларак онтылып та китәбез. Кайбер чакта безне гафиллек тә баса, кайбер чакта без кайбер нәрсәкәйләргә инде кайбер гөнаһ эшләрне эшләргә күнегеп тә китәбез. Шуңа күрә шулай иттереп бер-беребезнең исебезгә төшереп торсак, инша Аллаһ, ул һәрвакытта да хәерле булыр, аның файдасы безгә дә булыр, инша Аллаһ, инде сезләргә дә булыр. Бүген инде без сөйләргә тырышыбыз гамәлләр турында, Аллаһтан курку һәм инде гамәлләрне саклау. Шул, шул гамәлләрне, шул әйберләрне исебезгә төшереп үтәрбез, инша Аллаһ. Аллаһ Тәлә хәерле итсен. Инде бер э, э, хадистан башлыйсым килә. Э, бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәләм янына бер кеше килде һәм әйтте, әгәр дә мин диде Аллаһ Тәлә фарз иткән намазны укысам, Зәкәтне түләсәм, уразаны тотсам, хәләлне хәләл, хәрәмне хәрәм дип танысам, мин җәннәткә керәмме диде. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вәссәлам аңа әйтте, әйе, керәсең диде. Без моннан күрәбез инде җәмәгать, Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәгән. Яки шушы әйберләргә тагын бер сүзе калган, бер нәрсә дә өстәмәсәм. Намазны укысам, уразаны тотсам, хәләлне хәләл, хәрәмне хәрәм дип белеп, аңа аларга бүтән бер нәрсә дә өстәмәсәм, мин җәннәткә керәмме дигән иде. Әйе, керәсең диде Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм. Чөнки моның асылында Аллаһның кушканнары, Аллаһның тыйганнары ята. Яки намазны, биш вакыт намазны укысам, Рамазан айында уразаны тотсам, һәм инде Аллаһ Тәгалә хәләл дигәнне хәләл дип танысам,

Әйе, без беләбез. Өстәмә намазларыбыз да бар, өстәмә уразаларыбыз бар да, хәерле эшләребез бар. Әмма алар турында әйтмәде. Шушы Аллаһ Тәгалә кушканны гына үтәсәм, фарызларын үтәсәм, керәмме диде. Ә без аның өстенә бит әле өстәмә намазларны укыйбыз, төннәрен торып укыйбыз, тәһәҗҗүд намазларын укыйбыз, аннан башка бик күп намазларны укыйбыз. Һәм инде Уразалар тотабыз, шулай бит билгеле көннәрне уразалар тотабыз, әлхәмдүлилләһ, хәерле эшләрне эшлибез. Һәм моны моны эшлибез ни өчен? Чөнки безләргә әҗер кирәк. Чөнки җәннәткә дә бер кылган гамәлләребезнең әҗере белән керәчәкбез, җәмәгать. Икенче бер хадистә дә Һәм инде бу саубуллашу хаҗында вакытында пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва әйтте: Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз, биш вакыт намазны үтәгез. Һәм инде сезнең үзегезнең аягызда уразаны тотыгыз. Һәм инде закат түләгез. Һәм инде әмирләрегезнең әмирләрегезне тыңлагыз һәм аларга буйсыныгыз. Шулай ук, шулай бит, җәмәгать. Ураза тотыгыз, биш вакыт намазны укыгыз, зәкәтне түләгез һәм инде үзегез, үзегездән билгеләнгән әмирләрне тыңлагыз һәм аларга буйсынагыз диде. Монда да, әгәр дә шуларны эшләсәгез, сез Аллаһының җәннәтенә керерсез диде. Менә икенче хадис, шулай ук. Инде җәмәгать әлбәттә инде шушы гамәлләр белән төгәл итеп үтәсәк, әлбәттә, Аллаһның җәннәтенә керәчәкбез. Әмма инде менә шушы хәтта өстәмә намазларны укымасак та, Әмма бу әйт, әйтмим мин өстәмә намазларны укымаска дип. Әйе, без аларны укыйбыз, әлхәмдүлилләһ. Әмма менә шушы Аллаһының кушканнарын төгәл итеп үтәсәң, төгәл итеп үтәсәң, монсы да җитәргә мөмкин. Аллаһ белүче, без түгел. Әмма пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм шулай диде. Ә без аның аның өстенә шулай ук өстәмә намазларыбызны укыйбыз, нәфәл уразаларыбызны тотабыз, тагын бик күп хәерле эшләребезне, файдалы эшләребезне, әҗерле эшләребезне эшлибез, иншаллаһ. Һәм инде менә шушы әмәлләребезне җәмәгать саклый да белергә кирәк. Ничек итеп аларны сакларга? Ничек итеп аларның әҗерләрен югалтмаска? Ничек итеп намазларыбызны, кылган гыйбадәтләребезне, намазларыбызны, уразаларыбызны югалтмаска? Монсы бик мөһим. Мин э, э, шулай ук әйтмим, шулай бит, э, әйтмәдем сезләргә нәфил намазларын укымагыз, чөнки нәфил намазлары безгә кирәк булачак, өстәмә намазлар кирәк булачак. Кыямәт көндә, хисап көнендә, иллә мәгәр Аллаһ Субхана тәгалә хисап мәйданына җыйганнарсын барчасы да кешеләр аптырашта булырлар. Һәрберсе үзе турында гына кайгырыр. Һәрберсе әҗер турында кайгырыр. Һәрберсе әҗер җитмәс. Һәм инде алар бер-берсен танырлар, кардәшләрен күрерләр, таныш кешеләрен күрерләр, әтисен, әнисен, әбисен, баласын күрерләр. Һәм бер-берсенә килерләр һәм сорарлар, я балам, я атам, я анам, миңа үзенең әҗереңне бир әле, дип әйтерләр. Нәрсә дип әйтерләр? Юк балаң, юк атам, юк кардәшем минем үземә дә җитми. Үзем дә куркам дип әйттеләр. Менә шуңа күрә дә менә шу әҗерләр, хәерле эшләребез, өстәмә намазларыбыз, уразаларыбыз һәм хәерле эшләребез әлбәттә безгә җитмәячәк, җәмәгать. Җитмәячәк. Шуңа күрә дә менә шушы кылган гамәлләребезне, укыган намазларыбызны, тоткан уразаларыбызны, кылган барлык э, хәерле гамәлләребезне югалмас өчен, югалтмас өчен җәмәгать әлбәттә барысын бөтен тырышлыкны куярга кирәк. Чөнки без менә бу кылган гамәлләребезне югалтырга да мөмкинбез. Югалтырга да мөмкинбез. Гомребез буе тырыша-тырыша намазларны укырбыз, уразаларны тотырбыз, башка гамәлләрне кылыбыз, әмма бер көнне хисап көнендә бер нәрсә пәйда булыр. Моның турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шулай хәдисе бар. Абу Хурайра радияллаһу анһу риваять ителгән хәдистә хәбәр ителә. Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына бер сәхәбә килде һәм сорады, аңа әйтте. Айо. Бер вакытны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең сәхәбәләре белән булган вакытта аларга бер сорау бирде. Кем ул муфлис диде. Сәхәбәләр аңа әйттеләр, ул акчасы һәм малы булмаган кеше диделәр. Шуннан соң пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләм аларга әйтте, алар диде ул кешеләр турында муфлис дигән, яки безнең телдә әйткәнчә ул банкрот дигән сүз. Чөнки э, сахабалар җавап бирделәр, акчасы һәм малы булмаган кеше дип. Әмма без банкротны без бүтән төрле аңлыйбыз, шулай бит? Бу урында әйтелә банкрот турында. Янки банкрот кем ул? Без аны яхшы беләбез, шулай бит? Безнең э, бүгенге вакытта да һәм алдагы көннәрдә дә, киләчәктә дә андый нәрсә булачак. Ул кешеләр белән дә булачак, яки ниндер бер оешма эчендә банкротлык килә. Яки малы булып, акчасы булып, аннан соң бөтен нәрсәне югалткан. Кешеләр дә бар, предприятиеләр дә бар. Аннары без көндә ишетеп торабыз. Менә бер предприятие банкротлыкка чумган, банкрот итеп игълан иткәннәр. Яки бер кешенең мөмкинлеге бар иде, акчалары бар иде, байлыгы бар иде, ә бер көнне бер нәрсәсе дә калмады. Юк. Менә шундый кешеләр турында сүз бара, җәмәгать. Һәм инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, алар хисап көнендә диде, укыган намазлары белән, уразалары белән, уразалары һәм зәкәтләрен әҗерләре белән киреләр. Хисап көнендә. Әмма аннан соң билгеле булыр. Аннан соң билгеле булыр. Шул диде, Кайчандыр кемгәдер сүккән, кайчандыр кемгәдер суккан, кемнедер рәнҗеткән, кем, хаксыз кан койган, хаксыз милкен тартып алган, рәнҗеткән, әйбәтен саткан. Һәм монда бик күп әйтергә булыр. Һәм шушы гамәлләре өчен алар хисап көнендә үзләренең әҗерләре белән түләячәкләр диде. Кемнәргә? Теге рәнҗеткән кешеләргә үзләренең намазларының әҗерләре белән, уразалары белән, хаҗлары белән һәм башка нәрсәләр белән түләрләр. Ә инде түләр әйберләре калмагач, әҗерләре беткәч, намазлары беткәч, зәкәтләре беткәч, хаҗлары беткәч, нәрсә эшләрләр? Теге кешенең гөнаһларын шушы кешегә ябарлар һәм ул аны җәһәннәмгә атырлар ди. Менә җәмәгать шуңа күрә дә инде без шуны аңларга тиешбездер. Әлбәттә, гамәлләребезне кылабыз, гамәлләребезне саклый да белергә кирәк. Чөнки бер көнне хисап көнендә хисап көнендә безнең каршыбызга килеп басачаклар һәм әйтәчәкләр, "Я Раббым, бу кешенең бу кешенең миндә бу кешедә минем хакым бар. Хакын түләсен" дип. Һәм нәрсәсе белән түләр? Намазлары белән түләр. Намазлары, тау-тау намазлары белән, тау-тау уразалары белән килер. Хәерле эшләре белән килер. Бик күп булыр бөтенесе дә. Һәм инде кеше үзен бераз тынычрак хис итер. Гамәлләрем бар, әлхәмдүлилләһ дип. Гамәлләрем бар дип, бәлкем сөенеп килер. Әмма курку астында булганда да бар сөенерләр, гамәлләрем бар дип. Ә менә шул вакытта намазлары белән түләр,

Һәм шул вакыт нәнәс рәшәттәләр теге кешенең кылган гынакларын моңа бирәләр. Һәм инде җәннәткә кермен бәлки дип ниятләгән кеше җәһәннәмгә китте. Дә шуңа күрә дә инде гайс кардәшләрем, әлбәттә, гамәлләребезне кылабыз, әмма гамәлләребезне саклый да белергә кирәк. Менә иң мөһиме шунысы.

Алар бер-берсен дөньялыкта вакытта бәхил, бәхил итмәсәләр, бәхилләшмәсәләр. Шуңа күрә дөньялыкта вакытта, әлбәттә, инде кемнедер рәнҗеткәнебез икән, кемнедер нишләткәнебез икән, аннан барып гафу сорарга кирәк. Шул вакытта гына бу гына өстебездән төшә. Әгәр дә юк икән, ул ахирәткә китә. Әй, менә Әлбәттә, җәмәгать юк түгел, яшерен батыр түгел, безнең арада бар. Әйе. Без дә сүгәбез, без дә айбәт сөйлибез. Әйе, күп кенә вакытта киләләр, хәзрәт менә инде намаз укып бетерген кеше әҗәткә алган иде. Шуның кадәр акча, шул кадәр вакытта китереп бирәм, дип әйтте. Юк. Аннан соң билгеле була, әле аннан гына түгел, тагын 5-6 кешедән алган, уның 5 кешедән алган. Һәм бу мөселман кешесе. Кеше хакына кергән, кеше хакына кергән. Аны бирү турында уйламый, качып йөри бөтенләй. Бу мөселманлык мөсәйин җәмәгать. Һәм мондый э, әйтергә кирәк, мисалларны бик күп китерергә була. Без кайсы вакытта үзебез аңламыйбыз да гайбәт сөйләгәнне. Яла якканны аңламый да калабыз. Чөнки үзебезгә булганда без үзебезне үзебез кичерәбез. Кешедә булган һәрбер нәрсәне күрәбез, хәтта әйтәләр безнең бабаларыбыз. Кешенең күзендә әнә хәтле генә булган чүпне күрер, ә үзенең күзендә булган бүрәнәне күрмәс дип. Чөнки менә шундый гадәтебез бар, кешелек сыйфаты инде ул бездә. Без үзебездә булган әйберләрне күрми башлыйбыз. Аңа өйрәнеп китәбез, ияләнеп китәбез. Шуңа күрә дә инде җәмәгать, әлбәттә, менә үзебезнең гамәлләребезне саклыйк дисәк, алар белән инде хисап көнендә гамәлләребез тулы Аллаһ Тәгалә каршында бизмәнгән куйгач, инде ул кылган гамәлләребез авыр булса, иншаллаһ, Аллаһның җәннәтенә ирешкән булырбыз. Тагын бер генә әйбергә э, игътибар итәсем килә. Шул ук менә Бүгенге көндә бик күп күренә никах мәсьәләсе. Никах мәсьәләсенә бүгенге көндә бик җиңел караучылар бар. Бик җиңел карыйбыз җәмәгать. Бигрәк тә яшьләр арасында әйе никах кылалар да, беренче әйтер алар да талак кылалар. Нишләп алай иттең дисәң, Аллаһ теләп бит талакны хәләл иткән ди. Чыннан да шулай, Аллаһ Тәгалә никахны кылган һәм талакны да хәләл иткән. Әмма талак кылучы Аллаһ Тәгаләнең ачуы күп зур икәнен аңламыйлар. Чөнки талак кылу өчен бик җитди сәбәп булырга тиеш. Шул сәбәп булмыйча талак кылырга ярамый. Никах ул ачык ишектән кереп чыгу түгел. Менә кайбер чакта әйтергә дә туры килә. Ачык иштән кирип чыгып йөргән шикелле. Никах укыйда чыгып китә талак әйтә дә. Юк, җәмәгать, никах ул шул нәрсә. Никах укыдың, арттагы ишең җап. Бетте. Менә кичә генә телевизор карадым, анда кем карагандыр, бәлкем күргәнегездер. Рамазан э, Кадыровны әйткән сүзләрен. Аңа сорау бирделәр. Анда бер программа бар ахыр. Ул соңрак булды инде. Менә ди, сездә ди әйтәләр, сездә э, э, аерылышулар юк икән ди. Әйеп, бездә ди практически аерылышулар юк ди. Чөнки ул кеше аерса ди, аның белән бер кеше дә сөйләшми ди. Это не мужчина диде. Менә безнең бабаларыбыз да шулай булган җәмәгать. Революциягә кадәр һәм революциядән соң бездә талак кылу һәм аерылу гомумән булмаган. Бәлкем безгә дә шушы әйберләргә әйләнеп кайтыргадыр. Бүген талак кылу белән күкрәгенә сугучылар да бар. Нәрсә инде аңа? Менә никах укыдым да талак кылдым, нәрсә кыянда? Баласы калган, хатын калган һәм башкасы калган. Бу кешегә ир кеше дип әйтү авырдыр. Инде өстеңә алдың икән, Өстеңә алдың икән, бөтен авырлыкларны күтәрергә вәгъдә бирәсең бит, шулай бит? Алдым дисең. Аны алырга кирәк, әлбәттә инде тартырга кирәк, чөнки Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирә сүз бар. Әгәр дә инде без э, җәһилләрдән һәм башкалардан теге э, бер нәрсә белән дә аерылмасак, ул нәрсә инде? Безнең мөселман гаиләләре нык, таза, сау, сәламәт булырга тиештер. Бездән үрнәк ала торган булып, менә мөселманнар, менә бу гаилә, менә бу кешеләр дип әйтә торган булышлыбыз. Шуңа күрә дә, газиз кардәшләр, менә әйберләрне сакланыйк. Э, никахка тугры булыйк. Никахны саклыйк. Шуңа күрә дә, э, мөхтәрәм җәмәгать, гамәлләребезне сакларга Аллаһ насыйп итсен. Бу әлбәттә авыр, әмма моңа ирешергә була.

Менә шуңа күрә инде газиз кардәшләрем, әйе, Аллаһтан тиешле дәрәҗәдә куркырга өйрәник. Аллаһ Тәгалә барсын да күреп тора, Аллаһ Тәгалә барсын да белеп тора икәнен һәрберебез дә беләбез. Әмма нишләптер безне күрмәгән шикелле. Шулай бит. Ул һәрберебез дә шулай. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә барсын да күреп тора, Аллаһ Тәгалә барсын да белеп тора. Астагысын да, өстәгесен дә.